Mae di ysbrydoli gan yr hinsawdd gwirfoddol presennol mae hi'n um, trafod yn mewnfudo yn rhagfarna um, pethau sydd yn teimlo'n anghyfarwydd i ni ond ma, ma, eto mae o'n gyfarwydd i ni hefyd lle mae yna bethau wedi digwydd yn yr wythnosau dwytha yma um, sydd wedi digwydd ar ôl i mis Gwener y Brama sy'n sy wneud hi'n hynod fwy illa agos at adra chi efo chi. Dwi'n dwi gobeithio mod i wedi gallu amlygu y themau mewn ffordd um, eitha diffiant. Y dwnan ydy um, twyni tywod. Um, gair pen llun ydy o, a um, yn y dwnan mae Sian yn cyfarfod Bramin am y tro cyntaf. A mae o'n rhyw fath o symbol o'r i le saff lle. Mae, mae o'n gyferbyniad efo'r fflats oeraidd, tywyll, eitha claustrophobic sydd uh, yn y pentra. Fanna mae hi yn rhyw fath o cael yn hyfyd i feddwl. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod am dy chwaer, di wedi cael llynedd a tithau yn agos iawn ati. Fydde ti'n dweud bod ti a Lois yn sgon i'n debyg? Um,
cwestiwn da, dwi ddim yn, dwi ddim yn siŵr iawn, ond dwi'n mynd i ddeud na. Um, Dwi'm yn gwybod pam chwaith sgen i'm rheswm benodol ond yym dwi'n meddwl mae gen y... mae ddwy 'non ni yym wrth ein boddau efo gwaith Aled Jones Williams yym ond yn eitha' diweddar ma' ma' gwaith Sarah Kane wedi yym bod yn ddylanwad mawr ar be' dwi 'di neud yym achos ma'r iaith yn y ddrama dwi 'di trio deud cyn lleiad a fedra i i ddangos yym y mwya' a fedra i os 'di hynna'n neud synnwyr 'lly mae'n iaith eitha' plain. Dwi'n bles iawn ag yn yy yym bles efo o 'na saith o'na ynde? Ac Oedd, oedden nhw ie. gyd efo rhyw fath o potential, na wa, o' na rhywbeth da oedd rwy'n yn gallu deud amdano nhw gyd, yn hwnna'n ddechrau gweithio. Lot o'n nhw efo dealltwriaeth o um, sy'n mae theatr yn gweithio, sy'n yeah. da. Yeah. Um, weithiau, rhai yn nhw yn just yn canolbwyntio falle damad bach yn ormod ar hynny. Yeah. Um, a, a mynd nôl i stwff eitha... Um, eitha formulaic, falle yn, yn dilyn y fformula maen nhw wedi dysgu. Um, a sydd ddim yn bod arno. Dyna ffordd mae drama yn aml yn cael ei ddysgu yn yr ysgol. A beth oedd yn hyfryd am yr enillydd oedd rhywbeth really fresh, rhywun oedd wedi bod allan a gweld theatr tu allan i Gymru, stwff really da yng Nghymru ac yn arbrofi chydig, um, ond yn deall be oedd yn gwneud golygfa a chymeriadau really cryf. Be, um, rhywbeth mae'r...
Mae Mared, wel, da ni'n gwybod na Mared ydy hi rwan, um, hmm. yn ei ddall, dwi'n meddwl, ydy i stestyn, a, a, na byd drama ydy byd peidio dweud, yn aml iawn. Y broblem fwyaf, um, mae rhywun yn gael efo sgwenwyr newydd neu ifanc ydy'r ydy tueddiad na o, o ddeud gormod, o, achos bod ni ofn bod pobl yn mynd i ddall. Yeah. Ond yn aml iawn, di pobl ddim eisiau dall cymaint, dyn ni eisiau cael yn tynnu fewn. A mae hynny'n rhywbeth yn sicr o gen Mare. O gen yeah. Mare.
Fydd yn y gynulleidfa, gwybod, gwybod beth i ti eisiau dweud fel y dramodydd, fel y sgwennwr, a wedyn peidio dweud e.